Gaafa ukkaamsaadhaan jirru san harkaa fi murtii diinaatiin baga Rabbi nun eybessin. Osoo gaafa san sodaa namaatiin eybiin kan nu tuuyxu taate har'a firii taanee ija namaa dura dhaabata hin dandeennu. Mee galata Rabbii galchaa. Ammallee waan hafe Rabbi nuu haa dabalu. Haqiiqatti wanni isin beekuu qabdan tolli Rabbi isinitti oole xiqqaa miti. Tolli Rabbi isinitti oole xiqqaa miti. Waan salphaa miti. Wa in ta'udduu ni'matallaahi laa tuxsuuha. Waan Rabbi isinii tahe haganaa fagasi jenna osoo ka jettan taate. Waliin geettan hin dandeettan jedha tola kiyya Rabbiin keenna jalla wa'alaa. Galata Rabbiitiin dhaabadhu wanni sirraa kafalu gumaa kana. Waan Rabbi sii tahe kana wanni sirraa kafalu galata Rabbiiti. Obboleeyyan keenna waan guddaa dubbatanii asii deemanii sagattaan wal qaxxaamura haa bayu jechaaf malee Washington DC irraa imaamni keenna dhufanii ayi jiranii akkasumatti Ustaaz Badruun ai jiranii dura dubbachuu hin barbaanne, haa tahu ajaja fudhachuun barbaachissaa dha. Hadiisa tokkocha isinii himee bootaa gad dhiisa. Haasoyni madda sammuuti nama keessaa hin sutu. Guyyaa gaafa tokkoo ganda Madiinaatitti iyyi wahii baate. Waraqaa qalbii harkaa qabdanii? Waraqaa qalbii qabdu harkaa? Qalama qalbii hoo? Maal jedhe anamma? Guyyaa gaafa tokkoo iyyi wahii baate ganda madiinaatitti. Iyya hin beeytarre? Hin bahe namuu? Iyya kana keessa dubartii wahii baate. Maali biyya na maaltu bu'ee? Maal taatanii?

Eerga ta nabii keennaa hin tahin xiqqishu jetten wahuu miti. Khalqiin dhaabatee isinitti dubbatu kuni ka kalee ay jiru ka si ammatee turee fi ka inniin kun qallaba hawaasa kiyyaa jijjiira jedhee of cal'isiisee haarawa sitti jijjiiree alaa deemee dhufellee waan salphaa miti. Yoo isa kana qabannaa tolfatte, dhaamsa kana irraa fudhattee ammatte, osoo nabiin keenna dhufaniillee aleyhi salaatu wassalaam namuma qabatu taata ati. Ikhwaani, xiqqo isin caqasu isin lamaan, xiqqo isin caqasa dhaabu, tole lafeelee tiyya, itti narraan deebi'ina. Kulliin sahaabaa siraa dirshaa qaban, Akkuma durattii madraki irraa taretti ikhwaani Abu Bakr Siddiiq radiyallahu ta'ala an yoo rasuulli rabbii imala bahee wajjiin bayu jihaa tokko bichaa qabateen deemu jismii nabii keennaa irra zoora sallu ala rasuulillah deebi'aa itti badaabbo itti deebi'aa dhiiraa dubartiin rasuulu rabbil aalamiin sallallahu alayhi wasallam

Wallaahi jihaa tokkoon hin deemu jedhe Abuu Bakri radiyallaahu ta'aalaa anhu jismii nabii keennaa irra zoora. Akka seenaan nan tuuyne jihaa dhufeen balaan osoo Muhammadiin hin arganne Abuu Bakriin haa argatu jedheen jismii kiyya. Rasuula Rabbii tiisu jismii nabii keennaa irra deema ikhwaanii. Bakka bu'oota ambasaniiti isin. Dubartii waan an jedhe dhageettanii mi sahaabiyyaa irraa. Bakka buutuu isii tanaati isin. Waan Abuu Bakr irraa an hime dhageettanii dhiirti? Bakka bu'oota amba tanaati isin. Hujii keessan beekaa ittiin dhaabadha. Yaraan tahina. Walaa tahinu. Walaa tahzanu. Wa antumul a'lawna. Harkan gatina. Hamilee of hin ajjeesina.

Anas si dura seenaa goda kana hin seenin na dura jedheen. Haree qulqulleessee amma seeni yaa rasuulallaahi jedheen homaan jiranii. Boolla maraa dhagaan cuqqaalee boolla takkittii waan cufuun dhabee miila ofii irra kaahee ikwaanii. Nabiin keenna os seenan imala dheertuu deemanii dhufanii akkuma dhufanii mugan isatti irkatanii Yoo Rasuulli Rabbii hirribni fudhate isa buutiin iddite dhufte boolla tanaan. Rasuula Rabbii hin dammaysu jedhee laalaa buutii irratti sabbare. Summii buutii irratti sabbare. Subhaanallah. Summii tana irratti sabbare ikhwaanii. Miila sochoofatee nabii keennan dammaysine imimmaan isarraa deemutu rasuula rabbii dammayse aleyhi salaatu wassalaam maal taate jedhaniin abubakr hin iddame yaa rasuula allaahi jedheen rifatanii nabiin keenna aleyhi salaatu wassalaam du'aa'ii itti godhanii itti tufanii fabari'a waytima san irraa fayye ilaa haga aakhira umrii isaatitti dhukkubni sun itti ka'utti akkanatti nabii keenna tiyse khalqiin sun ikwaanii

Ofirra wallaalee galata hin galchin osoo quba hin qabne keessaa luqqa'ee baya jedhan. Nama tola Rabbi isatti oole gatii isaa wallaalee luqqa'ee keessaa hoongoon bahe Rabbi nun taasisini. Yaa Rabbi nu milkeessi. Yaa Rabbi nu milkeessi. Yaa Rabbi ulfinna nuu muri. Wayyooma nuu muri. Oliin nu deemi yaa Rabbi. Oliin nu deemi yaa Rabbi. Oliin nu deemi yaa Rabbi. Haasoyni of dura jira. Haasoyni hambaa qaba. Haasahuun bichaan hayyuu nama hin godhu. Of qabanii irraa galuulleen hayyuu nama godha. Obboleeyyan keenna madaa teenna nuu hooqanii jiran. Wanni gartee bakka kanatti qaaqaa oollu fakfakhaa fi shakshaqaa yoo taate malee haasawa waliin ture. Obboleeyyan keenna haarawoota fidanii qallaba bareeda qaranyaatin hawaasa keenna nyaachisuu waan barbaadaniif osoo tiyya bakka hin geenne irraa of qabuu du'aayii isinirraa barbaada. Wassalamu aleykum.